hanga ammaatiitu jira. Nutis harka itti laannee koo bahi. Obboleessa keenya ka akiraatis dhiisnee hin deemnu garaan nu hin danda'u jenneeti yaalii keenya itti fufuu jirra jechuudha. Inninis diduma jira hin bahu naatee jira jechuudha. Kottu keessaa bahi dhiphinaa fi rakkoo cinqii shakkii dila san shubahaa san keessaa koo bahi. Addunyaan gubbaan kun hedduu bal'aadha hedduu jireenyaaf tolaati. Goda keessaa koo bahe jennaan natitu jira inni. Anis abdii muradhu yaaliin isa baasuu ittuma fufa hanga inni bahutti. Akkasii daawwatee kabajamoo dhiyoon tana viidiyoo tokko waraabee ture. Hundi keessan illee hin ta'uu baatu namni muraasni ilaalee jira. Viidiyoo sun gubbatti akkuma agartanitti gaa yookaan immoo akka ammaan tan wajjin laaluuf deemnu kanatti riyaakti irra goona. Viidiyoon har'a akka duraanitti beekumsa hedduu keessaa harkattan jedhee ni yaada. Beekumsa babbareedaa irraa harkattan. Yoo waan godhuma hordoftanii jechuun ammas hedduu intarteen itti gootan itti bashannantan. Arraboota sagantaan ayaan dhiyeessu kun sagantaa barnootaa qofa osoo hin ta'in sagantaa bashannanaa illee ta'ee jira intarteementii jechuudha. Saniif hogguu baharuu barbaaddan viidiyoo wanna tanaa tana. Ta'in riyaakti irratti dalage.

eenyu baza baza haasawee eenyu gabbahee bursusa haasawee fi eenyu dubbii qabatamaa taragaan deeggaramte ta beekumsa fi keessaa qabdu eenyu haasawee hojii laalla. Hota. Haasawaa isaa keessatti haasawaa hanga barbaadu qofa akka akka nama kitaaba dubbisee fakkaatee dhufee beekaa. Akka nama kitaaba

waliin laalla. Duuba arraan tana viidiyoon arraan tana isin qopheesse irratti usluuba haaroo tokko istaayila haaroo tokkoon baase. Duraan hogguu inni gaafii gaafate anumaatu deebisaa ragaa adda addaa loojikaan waan adda addaatiin deebisu tureemi. Arraan tana immoo deebisaa hamzaan gaafatuuf hamzumaatti deebisa. Usluuba akkam jedhu ijaabatu alaa tasaa'ulaati hamzaa bi hamzaa. Gaafiilee hamzaan gaafatu hamzumaan deebisna farraan tana. Isumaatti deebisaa jechuudha gaafiin gaggaafatu jechuudha. itti hafuuru yoo amma isin galullee baate gaafilee ni gaafatuuf akkam godhe akka taa deebisa ni ifumaaf fi deebisu hojii laallu taan bar biyyootaan gubbatti wanni jeeni matsaaf qulluus gaafaan jennee jetta deetettini jechii isaa hedduu allaa short memory qabaan isaa waan kaleessaan tana jee irra deebi'aa irra hin jiru irraanfatan fakkaate amma ana siif hin irraanfadhu ganaan viidiyoo ati dur daleedimiin zamaan dalagaa turte sii fideetiin ganaa takka takkaan waan ati bocalaa turte

Wawixxifadhu abshir. Wawixxifadhu hanga ammaa ni deebita jee abdiin sirraa qaba garuu gaafa ati mucaan kun deebi'iinsa hin qabu jee gaafan abdii sirraa muradhe aqli aleeyka. Hanga ammaa abdii sirraa muranne wixxifadhu umaa umaatii miti asiin asiin hin qaba asiin hin qaba asiin hin qaba maa jettee wakabaa gootaa miti. Gaafiileen ati kaastu hundinuu deebisaan an siif deebise irratti kamiin illimaa isii qopheesse beekaa jechuu pre arranged and programmed wanni an dalagu wanni an haasa hundinuu beekaatiin frame si godhu jira frame an si qopheessu jira dhuftee keessa naa buutatilleen. Oota hojii walaalaa haasoo inni haasoo. Hayyee.
Obboleessa kiyya yeroo dheeraadha yeroo dheeraadhaan kitaaba dubbisuu fi jinni dubbisuu fi waa hunda kanneen itti dhiise. Mee biyyoo ati nan beeyne malee amata kudhanii oli obboleessa.
Obboleessi keenya kun duuba siitu kitaaba hin dubbisne moo anaa kitaaba hin dubbisne jechaati as dhufee amata meeqa jeessa?

Nama wallaalummaan dhaadatu, nama wallaalummaa isaatiin boonu siin arge. Duuba namni tokko amata kudhan kitaaba hin dubbisne jechuun gaa sareen isin godhe tafsiira tafsiira. Hmm, Abshiru namni tokko amata kudhan kitaaba hin dubbisne jechuun sammuun isaa hangam takka hongee beekumsaatiin akka dhahamte arguu hin dandeenye jechuudha. qaamni namaa kun gaa jiraachuudhaaf nitirishina barbaadame kaarb pirootiin jettaa faatii jettaa isa barbaachisa qaamni namaa likkitti fankishin godhee dalaguudhaaf jechuudha sammuun ilma namaa tunis wal qixxaattee yaasuudhaaf gita sirriitiin waa hubachuudhaaf beekumsi nyaata isiiti. Nyaata isii san keessaa immoo waa dubbisuudha. Amma yoo waa dubbisuu hin qabaanne yoo irraa fagaatte ah,

Sinalla. Duba gaafii takkaan si gaafadha naan jeesaa yoo jedhe gaafii na gaafachuu deema. An takka gaafii isaa dhiiseen hin beeka daawwatee ta'e. Ta'e inni nan gaafate hundaan waliin qaqqabee dhufee deebisaa qashti qashti kannaatii fi afaan isaa yaani alqabnaa wahajaran sah itti fufa ammallee.
Hadiisa kana bakka tana naa dubbisi maaya.

Haasoon isaa kun maal na yaadachiisanii beektanii gaafa tokko jechi dubbii tana manguddoo irraa hin dhagee gaafa tokko akkatti hiriyoota taa'u jira jaan osoo taa'u jiranitti isaan keessaa tokko gaala hin beeku gaala hin beeku maqaa isaa jechuudha. San booda isaan biratti akka nama gaala wallaalee ta'uu hin barbaanne saniifuu wallaalummaa isaa akka irratti hin beekneef maal godhee hoguu gaalli achii as bahu barnu keessa amma namni waan miila dheeraa kanaa fi morma dheeraa qabu kana hin beekne illee barni jira jee. Siinii galee nu keessaa namni waan morma dheeraa qabu kana hin beekne illee ni jira barjee san booda isaan keessa haye gaala moo jedhaniin achumaanuu inni hariifa ta'uu isaati jechuudha gaala ta'uu isaa baree jechuudha qaab godhatee jechuudha inninis amma hariifa ta'uu isaati yoo amma ati gaafiin sodaanne mee naa dubbisii jee gaafiin sodaachuu fi dubbisuu mee maaltu wal fide. Eegaa. Gaafii sodaachuu fi dubbisuuf mee maaltu walitti fide? Inni amma hariif akka hariifa isaatti akka hariifa ta'e jechuun amma inni dubbisuu hin beeku beekta hin beeku inni saniifuu na dubbisiseeti akka itti dubbisan irraa hubachuu deema jechuudha. Ambaayitee waan waan nyaanna soora gaa'ii naasaa oguun jechuudha akka deeqa keessatti wallaahi wabillaahi kitaaba kana hin dubbisne minaan hin jedha itti dhufna saniis gana naanawuu isaa sun dubbisini itti dhufna hojiin laallu ta'a isintu murteeffata. Walii galee anaa dubbisi jedhan hin mormu. Inninis hin dubbisne jee hin kakadduan. Hin kakadduan hin dubbisne jee. Garuu viidiyoon tun dhumarratti eenyutu akka hin dubbisin adda kabaasu taati jechuudha. Akkasii obboleessi kiyya kana gaa hin dubbisuu hin danda'u jeetiin jedhame egaa. Eegaa dubbisuu akka hin dandeenye margaan isiniif dagaan malee hojjaa bashannanu.

Waan dho'isan takkaa jira jechuudha. Asii kana daawwattoota kiyya kabajamoo silattu inni nan dhaga'uuti. Isaaf hin galtu haasawni kiyya kun waa hedduun tana durallee dhaamsa hedduun dhaamee fi isinumaaf hin dhaame jechuudha. Akkuma durarra jibbii sana gubbatti islaamummaan gaafii sodaattu jedhee dubbadheeti hin jira. Isin irra hin deebi'u. Wanni dho'ifamaa takka illee hin jirtu. Al-ulamaa wal-anbiyaa kaanuu yuraacuuna haala al-mukhaaxab. Anbiyoonni, ulamaonni,

Akkaataan nama tokko waa itti barsiistu tartiibaani. Dura ilmiilee xixiqqoo kanniteetiifi ta jiddu galeessaa hogguu san fixe ta itti ol aantu dabarsita malee waa dhooysaa barbaadeeti miti. Fakkeenyaaf barataa kutaa afur kutaa shan herreega barachuu jiruuf fiddee advanced algebra osoo dhuftee ibsiteef ni galaafii? Rakkoon bar barsiisonni wanni advanced algebra san hoggaa ati advanced taate ol sii kaayaniif sirraa dho'isuu barbaadaniiti miti. Hoggaa sadarkaan tee gaafa san hubachuu geesse isaanu gas fidanii sii barsiisan. Ammaa sanii gaditti immoo hogguu osoo elementary jirtu wanni advanced algebra siifillee hin galuu wajjiinis wannummaan qabsoo wal qabduufu takka illee hin jirtu jechuudha. Gaafa barattee sadarkaa san geesse siif himamaa jechuudha. Malee hawaasa ordinary jireenya isa gaggeeffatu kanuma salaata isaa salaatu kanuma bu'uuruma amantii isaa kana sirriitti hubatiin gubbatti dhuftee mas'ala akkanaa kaastee irree garsiifachuun idilee maal qabdaa miti faayidaa isaatirra miidhaa isaa turre guddaa. Waliigallee baabaa kiyya.

Odeeffisa muuda takkittii isaaf hin ta'in takka jettee dhufe ta hifatu saadiqaa takka jechuudha. Sanis itti dhufne jechuudha. Gaafiilee biroo hin alqamtu waxaa jiran yaani fudhateetuma callise dhugee jechuudha bishaan. Ta'arraa tanaas bishaanii irra si obaasuu ta'amsaa kiyya. Laazima jaalattii suntiin dirqii fudhatta ta'arraa tanaas. Waliigalee dirqiin hin jirtu jechuudha kiyyaanii dirqiin eesseef dirqiin hin jirtu tolumaan fudhatta biroo ragumaanii si amansiisaa ni fudhatta. Ayyee.

Sa hundi keessan akka laaltanitti hin gadhiisu jira mi bikkiin aan gaafii sodaadhe gaafii siin deebisa arra booduun dhufe itti jeeni jira ani yaada dhukan yaadachiisa jiraatte yoon hin jee jeetin jira.
Waan nama kofalchiisu. Tagartee anamma booda

Waa'ee ilmii hadiisa irraa haasa'uu deema. Ilmii haasawaa dhaggeeffadhaa isinillee viidiyoo dabartee jechuudha lakki dhaggeeffadhaa. By the way viidiyoon an dalagu yaani maliilatun bil ilmi wal macluumaat osoo hamzaa kiyyaati faan dabtaraa fi qalama fudhattee lakka dubbisuun bayeetu rakkoodha. An sila nama dubbisuu itti na fakkaatiin sila hogguu viidiyoo ta'e dhaggeeffattu sila nootii qabattee akkasii barattee jechuu barbaadee hin ture. Lil'aasaf ishadii dubbisuun bayeetu. Akki goonu akki goonu hamza kiyya jechi egaa tokkoffaa dirqamni namummaan irra ni jira lammaffaa dirqama islaamummaas ni qaba imoo gubbatti madrasaa qaayidatu nuraaniyaa nama qaraasisu barbaaddadhu barbaaddadhu kafaltiin isaanarra alaa hisaabi hayyee barbaaddadhu kontaakt nuyi naaf kafala walii gallee yalla jechuun ilmiin hadiisaa ilmii gartee eegamtee

Hogguu haasuytu haasoo kee ilaalladhu. Mizaani madaali. Namni hojii haasoo jirtu kun maa yaada? Maa yaa. Wallahi viidiyoon asitti hin dhaabbattu. Viidiyoo har'aa tana guun fixees Tamirootanii ishii qopheessu jira jechuudha. Haasawuma ati viidiyoo gabaabduu san keessatti haasawite keessatti akhtaa'a dogongoroota ati keessa buute sa'uriik si garsiisuuf hin ta'a. Akka filii musalsalattiin episooda irraa dalaga. Siizina siizina qabaa'u siizina siizinaan gad sii baasa. Episoodan. Atummaan obsanaa qabaadhu.
Abdullah Amr ibn Aas gaafa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam addunyaa tana gubbaa jiru Qaceeloo dhageeffadhu. Ga Umariis ni jiran, Abaa Bakriis ni jiran. Hunda kanarraa kophaa ba'ee jala deemee barreeffataa ture. Hin dubbanne.
Jala deemaa dhaggeeffachaa ture. Ee dhaggeeffachaa ture. Akkaataa siif hin hima. Seetu sitti jeetiin jira. Irra deemu taariikh kan dubbistu hin beektu siin jeetiin jira. Saniif dhaggeeffadhu naa sii maa namni taariikh beeku haa sii wayii dhaggeeffadhu. Daawwattoota kiyya kabajamoo. Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam akka nama majlisa ilmii qabutti ganama seenee sahaabota walitti qabee taa'ee barnoota laachaaf hin turre. Akkaataan hadiisni isarraa gama sahaabootaa dabre bifa sanii miti. Duba sahaaboonni ridwaanullahi alaihim jamii'an gariin shughila bil imaarati wal jihaad gariin isaanii hoggansa keessatti jihaada keessatti naggada keessatti qonna keessatti biizii ta'anii jiran. Sahaboonni gariin jechuudha. Sahaboonni gurguddoo fudhadhu warroota ati maqaa yaamuu dandeessu hunda isaanii hundi isaanii amrii wayitiin mashguula turan qabamanii turan. Kanaafuu yeroo isaanii guutuu fuudhanii rasuula sallallahu alaihi wasallamiif kennanii ta'anii hadiisa barachuudhaaf haalli jireenya isaanii isaaniif hin hayyamu ture. takka taana. Ta lammadaa fakkeenyaaf Abu Hureyraa radiyallahu anhu fudhadha. Yoom Islaamii Abu Hureyraan? Abu Hureyraan hijiraa irra bara torbaffaa irratti amantii Islaamummaa qabate. Isa dura warroota amantii Islaamummaa qabate hedduu jira bara. Garuu hadiisa haasa'uudhaan namni isaan dorgomu jira. ee booda dhufe jechuudha. Maaliif li'annahu laazama rasuulallahi sallallahu alaihi wasallam ilmii kana hadiisa irraa dhaaluudhaaf rasuula addaan hin bahu isa jala taa'a. Abdallah Amr ibn al-As kunis rasuula jala deeme hadiisa barreessaa ture. Hatta Abu Hurairaan maal jee ragaa bahaa fi Abdallah Amr ibn al-As na caalaa jaa. Maaliif jennaan Abdallah Amr ibn al-As ni barreeffata. Amma ana falaa aktub ani immoo hin barreeffadhu. Saniif Abdallah Amr ibn al-As na caala jee dubbata jechuudha. walii galle. Sanii fi sahaaboonni irra hedduun isaanii mashguuliin, dhimma tokkoon qabamanii, hooggansaan, jihaadaan, qonnaan, daldalaan, jiruu fi offachuun biizii waan turaniif bifa barbaachisaa fi akka ati eeyde sanitti hadiisa saniif nuuf gabaasuu hin dandahine. Warra dhimma kana qofaaf tafriiga ta'ee yeroo isaanii qulqulleessee taa'anii rasuula jalaa hadiisa haffazaa barreeffachaa turantu jiraadha. Daawwattoota kiyya ifaami. Ati salatu sammuu xiqqoo qabda siin galu bara. Yoon waan akkanaa wanni akkanaa kun sitti immoo na xuroo namiin mallaso sammuu ta'e. Na xaree irraa deeba hin fudhatu gaafate gasiin seenu. ta'u ta biraa fi ta biraa kitaabni sanoo ni jira kitaabnummaan sanuu ni jira kan ni barreessisan Alaa fi ragaa fi illee gabta abbaa takka biraan qonnu takka takka ittiin hunda ni deddeebisnaaf jechuudha. Fakkeenyaaf kitaabni Saifatu Saadiqaan san ni jira. Mana Amanjee Wakabaa godhu jira. wayin isin hima. Kitaabban hedduun seenaa keessatti ni barraawaa, maktuuxaatni ni barraawaa, ni bada. Fakkeenyaaf kitaabu ilmagaazii li Muusa bin Uqbaa kitaaba zamana dheeraa dura barraawee bade. Kitaabu taariikh li Leethi bin Sa'ad barraawee dabre bade. Duuba kitaabban san barraawanii jiran baduu isaaniitiin duuba beekumsi isaan keessa jiru badee badee Qabxii bareedduu laal bakka kana jirti namni xiqqoo beekumsa qabu namni hayyummaa qabu kitaabni sana eessa jira osoo hin ta'in barruun hubannoon beekumsi kitaaba san keessa jiru dhaloota itti aanu dabre moo hin dabarre hafe moo hin hafneedha gaafii namni sammuu qabu gaafatu jechuudha malee eessa jira jechuu miti. Kanaaf kitaabni sahiifatu saadiqaa kun Dhaloota itti aanutti barsiifamee, irraa barraawee, kitaabban hadiisaa biroo keessatti haasawni isaa barruun kitaaba sanii iqtibaasa ta'ee keessaa waraabbamee kitaabban biroo keessa waan jiruuf kitaabni sahiifatu saadiqaa ka aslii san badullee baduu baatullee garaagarummaan qabu. Already wanni san keessa jira hawaasa itti aanutti dabree jira barraawee jira keessaa waraabamee jira fakkeenyaan isinii godha. Kitaaba tokko anaa maxxansu. Ani jechuun obboleessi keessan kitaaba tokko haa maxxansu. Egaan kitaaba san maxxanse booda kitaabni san namni hedduun dubbise waa'ee isaa dubbate irraa barreesse fi barruun an kitaaba san keessa barreesse iktibaasa godhanii keessaa waraabbatanii kitaabban biroo keessa maxxansanaa jedhu. San booda maxxansi an maxxanse kun haa dhabamu bade.

Haa dheengadda dheengata dhiyoon tan dhiyoon kaashee Jamaal Aliyyi. Xawwala Allah umrahu. Mucaa naahwii baradhu ilmii uluma. Ilmii luqaa baradhu yaani jedhe. Tanaaf baradhu siin jaamsaa kiyya. Sheekkootii illee teesseen qaraatu maqaa sheekkootii illee hin beeku. Aalima guddaa Yahya ibnu Mu'iin jedha. Yahya ibnu Mu'iin. Tamam Yahya ibnu Mu'iin. Bifatxi ilmiin akkasitti dubbifama. Ibnu Ma'iin jechuun aalima guddaa beekamaa nama. Aalima guddaa beekamaa. Namni hundi isa beeku. Namni hundi isa beeku jechuudha. Kanaafuu yoo hamzaan kunis ilma namaa waan ta'eef yoo akka dheengaddatti an farda jee ilma namaa keessa baasuu baate aalimma kana ni qeebalaa jechuudha. Jechi aalimummaa isaanii amanaa jechuudha. Kanaafuu qabxii tanaanis siif hin dhufu ta'a wal agarra.

Silattuu kitaaba hojii waan mu'aamalaa gootee hin beekneef siif hin hima. Tokkoffaa xaba'aa bara kamii akka ta'es nama wajjin maalii fi barri maxxansa isaatii fi dhaabbanni mu'assaan maxxansa maxxansite hogguu wal adda ta'e safhaa isaatii fi ajzaanii isaa wal dadhaba. Saniifuu hogguu riiferansii bareedduu akkiiwuree itti nama kan nu barbaadde kitaaba maqaan isaa akkanaa mu'assasaan akkanaa xaba'aa goote bara akkanaa barraa'e san gubbaa dhaqee ilaali jaama. Akka information reference kee guutu ta'uuf jechuudha. Isaa dubbisii jee. Walii gallee kitaabaan ammaan tana maqaa isiinii dhee. Juz'aan maqaan tana ammaan tana maqaa isiinii dhee juz'a sadaffaa mu'assisa risaalaan xabaa goo xabee gootee maxxansitee lafa keesse fuula dhibba lamaa fi torbaatamii saddeet irraa hanga fuula dhibba lamaa fi saddeettamaa dubbisa. Kitaabuma amma inni maqaa dhee kanarraa. Hayyaa haa dubbisnu wajjin.

Kitaabuma amma inni tahdiiba tahdiib jee baase kanaan an viidiyoo kan keessatti tahdiiba tahdiib maqaa hundoo hin beekan kitaaba kana isaaf fidate an kaniin maqaa dhehe tahdiib wal kamal fi asmaa irra ijaari sanis itti dhufna wal dhiisuuf hin teenyu saahiba kiyya itti dhufna kitaabuma inni maqaa dhehe fidate kana keessatti ammas na hordofa an hojii dubbisa haya Ali al-Madini Ali al-Madini jechuun gaa nama hin jeesan booda irratti haasu irra haasuuf taa'eeki Ali al-Madini maal jaa

Waan agartan kana kiisha kiyya keessa baasee asitti hin barreessine gaa yakhwan. Ilmiin amaanaadha. Kitaaba kiisha kiyya keessaan baase. Kitaabuma inni wakabaa irraa godhee dubbisee hin beeku naama hin joorra hin fidee dhufe. Har takka hin finne. Kitaaba tahdiiba tahdiiba inni jeesan keessa hin baase fide. Silattuu dubbisuun beeytumi. Akkam si goona duuba rakkoo bara. Kanaafuu Amr ibn Shu'ayb thiqa wa kitaabuhu sahiih ja'a Ali al-Madini. Oofi mee.